thlir tu zawng zawng te inzir va inchi bai leh vek kule tun tuma movie kan inho tur hi sini chawt the demon barber of fleet street tih two thousand seven a rawn tih chhuak a kan inho leh dawn a ni. Kum sanga Zara Somli paruk chuan lawngkaltu Anthony chu Sweeney Todd a Australia tuipuia a chhan chhuah nen chuan London lam panin an kir a. Todd chuan London a kal chu chak teh chiam lo, mahse phup a lak duhna nei tlat a ni. Kum sawm panga kal ta kha chuan Sammetu satliah Benjamin a kha ni ve mai a, a nupui Lucy leh a fa nen hlim takin an awm ve thin a ni. Mahse buaina lo inṭanna chu Judge Turpin-a chuan a nupui chu hmu taiin a chhia hlawh Lilith Bamford-a hnenah man turin a ti a. Dik lo taka puiin Australia ramah an thawn bo ta a ni. Mahse, chhuata chu tunah chuan London-a a sam mehna thin ngei ah chuan a lo kir leh tawh a. First floor chu chhang zuartu Nelly chuan a lo luah tawh a. A sum dawnna chu a hlawk teh chiam lo. Sathar lam a lei ve thei lo vangin a chhangte chuan tui lo bik em em a, chuvang chuan hreawm a ti thin a ni. Khawlaia zawhte neitu nei lo tla thinte chu chhang zuartu thenkhat chuan chhang siam nan an hmang thin niin a ngai a. A hnu chuan Nelly chuan in chung chu luah tel lo thu a hrilh a, a chhan chu mite chuan a hrang a an ngaih vang a ni. Thaw tan thawn bo hnu chuan Bill chuan Lucy chu tarpin a in a kal tur chuan a va sawm a, party lo hawi hawt in Lucy chu zu chu rui hnap chuan an intir a, chu chu tarpin chuan remchang ah a hmang zui ta a ni. Chu a thil tawn rap thlak tak avang chuan Lucy chuan hrawm tiin tur a inzui a, Thawta chu a lawm lo hle a thil thleng avang chuan Neilly in sam met tu chu Thawta a ni tih a hriat hnu chuan an fanu chu Therpin an fa tana a lak tur hrilh a. Thawt an phuba lak a duh ngei dawn tih a hriat chuan dawr chungah chuan a hruai chho a, Thawtan a hmul mehna thu rukna hmunah chuan a hruai a, chung hmul mehna ho chu Silver a luan a nia, Neilly chuan pakhat mah lo la hral lo, mahse hral lo chhan chu a sawi lem lova. Mahse thawta chu a ngai zawng a ni tih hmel atangin a lang thei. Chutih lai chuan Anthony chu London kawtthlerah chuan a lo tei kual vel a, map vel an en kual lai chuan zai mawi tak rawn ri chhuak hi a hria a, chu chuan a rilru la peng nghal. Kawngpui lehlama building ah chuan thawta fanu Joanna chu lung ngai tak hian a lo thu a, a chhan chu sava khawi beh tlat ang maiah an khung beh reng thin vang a ni. A hriat lohin tarpin chuan bang awng atangin a thlir reng thin a. Anthony-a'n tukverh aṭanga hmel an hmu chiah chu hmangaihnaah chuan luang lem nghal zai zai a, chutia pan hnai tum lai tak chuan Joanna-i chu a lo tho sawn hman. A kianga kut dawh lo kal chu remchanga lahin Joanna-i chanchin chu a lo zawt chiam a, kut dawh nu chuan Joanna-i te in lam pan reng reng lo tur chuan a hrilh a, a chhan chu an hrem ngei ngei dawn a ni tih a hrilh. Mahse Anthony-a chu chumi chuan a tizam phah ei lo. In lam pan a phei chuan tarpin chuan kawngkhar aṭangin a lo hui a, ṭha takin a lo dawng sawng ve mai. Mahse Joanna chu ngai zawng a nih tir hriat hnu chuan vau zuiin a rawn kal leh ni chuan a tha tur thu hrilh a. A hnuah chuan a chhiahhlawh chuan pawn a hnuk chhuakin a vaw zui a, a vau zui bawk a ni. Chawt leh Neily te chu kawtthler lam panin an chhuak a, lu mettu pakhat Adolf-a nasawn eina hmunah chuan an va tel ve a. Adolf-a assistant Tobias chu rawn ding chhuak a. Sam chhan dunna an zawrh mek chu a chhat zia rawn fakin a sam te chuan an entir kual vel a. Chu lai hmunah chuan Bailey leh Paul-u awm ve reng a, Thawton a va hmuh chuan khawih zui mai a duh. Mahse Neil-i chuan kan fimkhur a la ngai rih tiin a lo dang a. Adolf chuan an product chhat zia chi mipui te hnenah chuan an fak kual vel a. Chuti lai chuan Thawt chuan Adolf-a hnenah, Khawpui chhunga lu met tu thiam ber i ni chiah maw, kan prove dawn a mi tiin a han cho a. Chhuat a hmul mehna hlui tawh tak mai hmuh chuan a tawp pawn a lo cho nasa mai. Bill pawh judge atan a rawn inpe zui ve zat bawk a. A rules siam chu a simple em em a, a met rang leh met chak kha pakhatna tur an ni nghal mai. Intihsiak zui nghalin chhuat chuan a met rangin a met chak nasa mai si a, Adolf pawh chuan a chak lohna chu pawmin zana chibai a puk ta hnap a. Mahse chak lo vang chuan Assistant Tobias chu kut a thlak zui ta a ni. Mipui te chuan thawta che vel chu bon an ti nasa mai. Dawr a nei leh nei le chu chuan rawn saw ta. Neili chuan an address te chu lo hrilh in dawr hun len tum ta a ni. Chawt chuan Bilil hnenah, Fair takei che che vangin ka lawm hle mai, dawrah rawn kal la thlawnin ka lo meh sak ang che tiin a sawm a, kar tawp lamah ka lo kal dawn a nia tiin a chhang. Chuti lai chuan Anthony pawh hlawhawm pawisa lo chuan Joanna te in lam chu a lo va pan ve leh a. Joanna pawn lo hmuin a tum ruh zia hriat chuan a khawngaih ah chahbi chu a vawm thlak sak ta a ni. Mahse hnung lamah chuan Turpin chuan bang atang in lo bi thla reng tir hrelo. Hun te liam zela Beryl a pawh dawra kal tura inti ang hmanga a rawn kal tak mai lo vang chuan thawt a rilru chu nuam lo ru hle a. Neily chuan dawh thei taka lo nghak turin a ti. Chuti lai chuan Anthony chu hmanhmawh tak a rawn tlan luitin thawta hnenah chuan tanpuina a rawn dil a. Tarpin a awm lo hlana a ina an luh a Joanna lo an lak chu a du a, mahse London a chhuahsan hma a thu rukna tur a duh ni. Chawt pawn lo rem tiin a dawrah chuan Joanna chu thu ruk a phalsak a. A hnu lawk chuan chawt a hmu turin Adolf leh Tobias te chu an rawn kal a, Neilly chuan thil pawh i a thleng palh thei tih hriain Tobias chu hruai pengah thil ei turin a sawm a. Tobias chu rilru ṭam nasa mai chhang te chu kei bawrh bawrh a. A hnu chuan a sam lem chu la thlaiin Adolfa chu bum hmang mai a ni tih a rawn pho chhuak ta. Chutih lai chuan Adolfa chuan Todd-a chuan thil duh leh thil tum te chu a lo hrilh a. A Italian nuki phawi chu thlakin a nihna dik tak chu a sawi a, Ka hming dik tak chu Denny-a a ni. Ka naupan laiin i assistant ka ni thin a, i hmul mehna i rawn lek chhuak ka hmuh tang khan tunge i nih ka lo hre daih tawh tiin a hrilh a. I hlawkna zawng zawng hi a zah ve a min sem ve dawn lo a nih chuan Bilila hnenah Tunge i nih tih ka hrilh vek dawn a ni tiin a vo a. Chawta chuan chutiang a nih chuan a ruahmanna chu a fel thei dawn tih hreina a inrin lo lai chuan a chhu ta nghek mai. Tobias chuan a pu chu puan ṭhuituna in remsiam nan neih thu a hre chhuak a, in chung lamah chuan a rawn tlan chho vat a. Chawt chuan chhuak nghal turin a lo ti a, Tobias chuan vuak leh hlo avangin a master chu chu lai hmunah chuan lo nghah tum tlat a ni. Chhuata chuan Neilin hnena tirhthlak hnu chuan ruang chu va en leh a, a lo la thi lo. A hmul mehna chuan that zui ta ni. Court House atang chuan Tarpin leh Beadle te chu in lam panin an rawn haw a. Tarpin chuan news share tur a nei tur hrilh a, Joanna-i chu u nupui atan a nei a, mi dang lak atanga chhan him a duh a ni. Mahse chu chu Joanna-i chuan a lo pawm ve si lo. Tarpin chuan a chhan a hre lo hle a. Beadle chu rawn tawng zui vatin hmeichhe duh zo ni tur chuan pawn lam lan dan te i pawimawh ve bawk alawm a rawn ti a. a hmulte a sam te chu met fai turin thu rawn lo pe a chhote hnenah va kal rawh a tha ber a ni tiin a hrilh a dawrah chuan neili chuan Tobias rilru lak pen nan zu pe a chhote thil tih chu a va en zui a ruang a va hmuh chuan a tirah chuan a phu deuh zuk a chhote chu a ata a ngai hial a ni mahse chhoten min blackmail a tuma chu vangin ka that a ni kha tia an hrilh hnu chuan rilru thlakin a pass chu suhsak a chhote chuan Tobias pawh khu thah ve mai ngai ni tiin a sawi a, mahse Neilly chuan a assistant atana duh vangin tha a lo rem ti lo va. Adolf ruang dah boh dan tur chuan ngaihtuaha an han sawi dun a, chutiang tih fel hma chuan Turpin an dawr lam rawn pan an hmu a, rang takin an inkhuh fel sawk sawk a. Turpin chu dawrah lutin Todd-a hnenah chuan, Ka nupui thar turin min duh theih nan mawi thei ang ber min han meh sak teh a ti vel a. Chhuatan chu thu hriat chuan a sa phat mai, mahse a plan a fail loh nan chuan a in control hram hram a. A hmul te chu meh saka thla muang taka thut hnuah zai a tum a ni. Chuti lai tak chuan an Tony-a rawn tlan lutin Joanna nen an tlan bo tan tur plan chu a fel vek tawh tir a rawn sawi a. Tarapin-a lo thinrim nasa mai, tho zuiin Joanna chu tuman an lak bo hmaa a dah that tur thu a hrilh nghal a. Dawr a chhuah san pah chuan Chhuatan hnenah chuan chuti eng ang thian inei vang chuan vui khat mai dawrah ka rawn kal tawh dawn lo ti zui a. Chhuata plan chu a fail ta vek mai a, a thinrim lutuk chuan Anthony chu a pe chhuak zui nghal a, Puii a lo tum tawh na pawh chu a ngaithla duh tawh lo. Neilly chuan rawn hnem a tum ngial a, mahse fanu chu a hmu thei tawh dawn lovah ngaiin a rilru chu thim zawng chuan a ngaihtuah ta tlat a ni. Mi zawng zawng te chuan thi an phu a, ngaiin mi fel tak tak a mah dawrtute atanga in zir tanin tarpin a a thah hma chu, inzir a tum ta a ni. Neili chuan a lo support a mahse harsatna pakhat an nei tlat, a Dolpha ruang kha a ni. An pahniha zawinin pah chuan ruang thehthangna chu an ngaihtuah a. Thawta chuan zan thim ngha a that thu a sawi a, Neili chuan idea thar neiin a elpui ten zawhte sa chu ti taka hlawkpui nana an hman thei chuan mihring sa chu chhang siam nana hman a, chhang chu man tlawm zawk a hralh chhuah theih in beisei a ni. Thawta chuan a ngaihdan chu tha a ti a, a dawrtu zawng zawng chu Neili i hman atan a thah vek chu a rem ti a. Chutih lai chuan Tarpin chuan Joana chu a inpek mawlh mawlh a ni tih a rawn hmu a, Anthony thusawi chu dik a ni tih a hria a. Joana chu manin ram dangah chuan a thawn bo zui ta a ni. Anthony pawn rawn um zui ve in Tarpina chuan a lo dang a, mahse pawisa lo chuan a um zui a, Tarpina in thar chu va hmu chhuah phah ta a ni. Dawrah chuan Chawta chuan thil thar tha tak mai duangin sam mehna cher chuan an rap a, Ruang chu in hnuai lamah Neili chhang siamnaah tak chuan a zut la lut a, chu chuan sumdawnna hlawhtlinna chhan a ni. Neili chhang chu khawpuiah chuan a lar vet vet hle a, mahse meikhu chhuanah chuan rim che tak a chhuak thin a. Kutdawnu chuan thil tha lo tak a thleng tih chu a hria a, dawr chhungah chuan thu dik hre turin vawi tam tak luh tum thin. Mahse Neili chuan Tobiah chu a lo hnawh kian tir thin a, Neili chu a nun thar chuan a ti hlim hle a, Sumdawnna hlawh tling tak a nei a, fapa anga ngaih ta bai a nei bawk a. A mawmawh awm chhun chu Kawppui a ni. Thawta chu a Kawppui ni tur chuan a duh a, an hma lam hun atan chuan thil tam tak a ruahman a. Mahse, Thawta chuan a ngaihsak ve lem lo. A ngaihtuahna luahtu chu thil pakhat chauh a awm a, Tarpin a hmu chu a ni. Neili chuan Thawta hnenah chuan, Lucy-i hmel lan dan pawh a hre chiang mang tawh lo va, chuvang chuan theihnghilh tawh turin a hrilh a. Ni tam tak hnuaiah chuan Anthony chu dawrah rawn kirin Joanna-i awmna a hriat thu a rawn sawi a, mahse an hung chhuah vek avangin a kal thei loh thu a rawn sawi. Mahse Chota chuan, Thil tha tak a ni chu tiin a lo sawi a. Joanna-i awmna mia dahna hmun chu lu mettuten sam lem an lakna hmun a ni chu tiin a hrilh a. An ruahmanna chu Anthony chu sam lem siamtu anga siam a, chutichuan building-ah chuan lutin Joanna-i chu ru chhuak thei dawn a ni. Chhote chuan Tobiah tan pawh ruahmanna nei a, Tobiah ken tur lehkha chu ziak a, lehkha ah chuan an inhmuh na hmun berah a thil thleng avangin ngaihdam a dil a, mi tute emawiin tlaiah Joanna-i rukchhuan tum thu a sawi tel a, a dawrah lo kal chuan Joanna-i chu a pek kir leh tur thu a hrilh a, Tobiah chuan lehkha a pek zawh chuan Neilly bulah chuan titi pui turin a va kal a, a ngaihdan chuan Chhote chu mi hlauhawm a ni.

Anthony chu mia danah chuan harsatna awm lovin a lut a, sam buang a duh thu sawiin Joanne-i sam rawng chu a thlang a. Doctor chuan Joanne-i va pan lai chuan Anthony-a chuan silai a phawrh chhuak a, Joanne-i chu hruaiin a chhuak a. Hmeichhe dang ho chuan an duh duhin doctor chu an tih thei thu a hrilh a, hmeichhe dang chu lawmin doctor-in an chunga a tih dan zawng zawng avang chuan phubalak an chak em em a ni. Dawrah chuan Neily leh Trout-a chuan Naupang Tobia tih zui dan tur chuan lo sawi mawlh mawlh a, chutih lai chuan Billy la rawn lang hlawt a, dawr a chim ni atanga thil rimchhe tak rawn chhuak thin chu mi in an complain nasat lutuk avang a rawn kal a nih thu a sawi a, chhuata chuan a rilru lak pian nan chuan a thlawna sam a meh sak tur thu a hrilh. Chutih lai chuan Tobia chuan chhang kan thar chu ei an tum a, kut zung tang a lo awm. Ruang dang pawh hmu zuiin a chung atang chuan Billy la ruang chu a rawn tla thla nawlh a, A hlau lutuk chu chhuah tum a inkal tlat bawk si. Neili leh Trote chuan Tobias chu an ze zawng zui a, mahse an hmu mai lo. Tui chhe paihna lamah chuan an zawng zui a. Anthony leh Joanna te pawh dawrah rawn thlengin Anthony chuan an pahniha tlan bo a hlimna thlen sak chu a intiam a. Mahse chumi hma chuan chawt a hmu hmasak phawt a dawn a ni. Joanna-i chuan lumehna dawrah chuan a lo nghah rih ngai dawn a ni. Kut dawn nu pawh Biaklil hmuh turin dawrah a rawn lut ve a, ṭo te pawh a rawn lut zui ve nghal. Kut dawn nu chuan Nei Li nungchang ṭha lo taka vang chuan ṭo te chu fimkhur turin a hrilh a, a hmel pawh chu hriat sa niin a hre deuh. Mahse tarpinah lo thlen mek avangin a thusei ngaihthlakna hun a nei lo. A that zui a in hnuaia thawn tla nghal. Tarpin a rawn lutin ṭo te chuan Joana nen in hmu leh vat dawn alawm tiin a lo hrilh a. Joan a tan chuan i hmulte mawi tak a mi a ngai ni tiin a lo tlem a, phup a lakna hun tha tak ka hmu ta a ni. Joan hi chuan bawm chhung atang chuan engkim a lo hmu vek a, mipa emaw tiin Troda chuan tha tum ve nghal a, mahse Neily rak ri a hria a, Troda chuan Joan ei chu a hmel theihnghilh turin a hrilh a, in hnuaiah chukin Karpina chu a lo la nung trawk trawk a, Neily kawr chu a pawt a, a thi zui nghal a ni. Chutih lai chuan Neily chuan kut dawnu rawng pawh chu a awm tih hria in, thu ruk a tum a, vanduai thlak takin Troda chu room ah a rawn lut a. Engmah rinhlelh nei lova Neili chu oven hawng turin a hrilh a. Mahse, engin kut dawh hmai a chhun chuan Troda chuan a nupui Lucy a ni tih a hmu ta. Neili chuan thudik a hriat bik lo thu a hrilh a, Lucy chuan tur chu a in a, mahse a thih thu a sawi lo tih a sawi a. Heng thil a ti zawng zawng chhan chu Troda chu a hmangaih em vang a ni tih a hrilh a, Troda thinrim chuan. Oven ah chuan a paih hlut ve nghal a, a hnu ah chuan rawt a chu a hmul mehna chu a sir ah dah in a thil tih sual pawi tak avang chuan a nupui Lucy bulah chuan a awm a, chutih lai chuan Tobai a chu tui chhe paih na atang a lo chhuak in rawt a chu a rawn that zui ve nghal a, police lo kal hma in a tlan che a, rawt a chu nupui bulah chuan a kal san ta ni.